Meklẽ ho dzedze, ho ro ta, ho yi xɔ, dzi ku shi, dzi ku gba. Mefiẽ fu eye mefia mo. Meklẽ ho dzedze, ho ro ta, ho yi xɔ, dzi ku shi, dzi ku. Tɔgbui aʋlati enelia me yo, tɔgbui aʋlavi enelia me yo, tɔgbui aʋlavi enelia me yo, aŋlɔ wobe gbetɔe nye gbea. Nyitsɔe míelia tɔgbui aʋlavi etɔ̃lia va tso mía gbɔ kpata yi ke wònye nublanui na ƒomea. Ale be gake le ƒomea ŋutɔ ƒe dzi.

Ye míeɖoa ŋku mía tɔwo ƒe aʋayewo siwo dzi míetsɔna kaa atam ŋu ne mía nɔewoe. Ta egbea míate ŋu ka ge ne woɖe míate ŋu e míaʋã mo kɔ gaka atam ye nu yi ke awɔe bena ɖe ne míeyɔ ke le vɔ zã vɔ ɖe, nakplɔ mí lɔ. tɔgbui aʋlavi enelia. Le nyawo nyateƒe ma, menye wò ɖekatsetse, wò nɔnɔme kple ale nèɖɔ tsyɔ̃a yi ta o, ke boŋua nane bubu aɖee wokpɔ le mewò le gbɔgbɔ me kple ŋutilã me. Yi ta wobui be ànɔ yewo tɔ teƒe, aɖu ƒu ɖe yewo tɔ teƒe, ahe yewo dekiwɔki. Tɔkpui aʋlavi enelia le nyawo nyateƒe me ɖe? Ŋutia mi katã miesɔ ɖe ŋgɔ, mi katã viwo mienye. Nenye be le xeya me ye woda wo ɖe zi dzie kpa ye mia dometɔ aɖe le afia adze agɔ ɖe, le nyawo nyateƒe abe aleawo gblɔe na wò enea, ele be nàsa akpa evelia hã. Wosa akpa ɖeka ko tsɔ biɔ. Nenye be nèlé ŋku ɖe dzixɔse, ƒe gbã, gbalẽ gã yi ke míekpɔ míaƒe dzixɔse le lododo ta wuienyi kpikpi wuiadre míegblɔ. Mama, nye yɔm. Ƒomea ɖewo kpɔ wò be nèdze eye wòkɔ wò da ɖe zi dzi. Azui mele eme o. Yayra sɔe wònye nu. Ʋu ƒo wo de ŋuwò. Wogblɔ nya geɖewo ne wova yi. Ye enya aɖewo zi dzi va ge nu. Nakpe ɖe tɔgbui ŋu. Miadro nya. Migadrɔ mo. Nyɔnunya wo va va ge. Nakpe ɖe tɔgbuiwo ŋu. Miadro nya. Migadrɔ mo. Miadro nya. Míeɖo ŋuti ame gadzo mía gbɔ. Míanɔ dzem be mama ɖe mama ɖe míedzem. be nàva kpe ɖe nya ŋu nyawòtɔ le agblea me. Ne yi sẽa, nànye kɔ, nàkpɔ nyui. Nye mamɔ̃ ne míeyɔɔ, nàtso ɖe nya ŋu. Evɔ ne ègbe be yemagava ge o, ye nèbe etsɔ nye yo, nyitsɔ nye yo, nye nyɔnu godi do ge nu.

Tɔgbuia nènye fia, èsewo kple wò ɖowo li. Wodo ŋgɔ gbe geɖeawo, míeto zu dɔdɔ mea, gake míagbea ƒu dzi. Nyateƒee, ɖeka dzie nènye, nyɔŋunya megale ɖe fu, megaɖe fu na wò kura hã le agbea me o. Nètɔ ɣi.

Xoma deŋgble etsanku ale be wokpɔ wò be nuteƒewɔla nènye le xoma me ta wòakpɔ ku ɖe afia. Ɖaserim le kɔnu ya wɔwɔ mea, nye ƒe mɔkpɔkpɔe nye be eƒomea hege, ƒomea nagasɔ awu ɖeka abe ale yi mi katã miekpɔm fia ene. Nenema ke míaƒe mɔkpɔkpɔe nye be. Ena va ɣejiɣi va ve afia. Ena nage be dzita dua naga tsi ɖe edzi awu alea mie kpɔ me fia abe wo hã susuwo le asiwò. Ƒomea me nètso a ƒome ga mee nètso. Ita nenye be ɣejiɣi va va fia ye be ma wo dɔ akpe ɖe edu fiawo li ŋtsi hoa, tɔgbi ke wo du dzi nɔnɔ ɣejiɣi va va fia me me viɖe ge ne dua o. Yi ta míegbe dom ɖa ne tɔgbuawo kple Mawu gã be wòzi dzi va va afia. Anye nu yi ke ado dua ɖe ŋgɔ. Sukunyae to fia Yevu Kutsai ŋuti ɖi. Nye ame si be ede sukuvia ɖe eɖu mission bɔbɔ. Yi ta ye míele gbɔwɔ fia. Míe mɔ kpɔm be nana ge be sukunyawɔ nazɔ ɖe ŋgɔ gbɔ wu ale yi wòle fia. Makpe asi ɖe mía tɔ fia kpɔtɔewo ŋuti. Sukunyawo nazɔ tu. Tɔgbi efia ɖonɔ ƒome me, enɔ du me, etsia du. Nenye be dumevi aɖe kɔ nya aɖe vɛ na wòa, tɔgbi megase akpa ɖeka ko natsɔ fia. Nàdziwɔ metsitsiwo, ado gbe ame eveliawo hã, mianɔ anyi ɖe nya ŋuti, miasa akpawo kple ʋa hafi atsɔ fia. Tɔgbi ne mewɔ nenema o, nèse me ɖeka tɔ ko etsɔ fia kɔ le dua gbɔ eɖuzãnu, ke mele be wòanɔ nenema o. Tɔgbi, aʋlavi enelia. Hayawo katã gblɔ be míele nu. Nenye be enya dzɔ le fiagble me, yewodo gbe wɔ. Màkpɔmenɔga nɔ fia ɖum o. Ele be nàdo ɖe fia tɔ fiahawo ŋuti ava kpe ɖe wo ŋuti woawɔe. Ne be ŋutsua ko yɔe du dzi kɔ tsɔ ha kɔ e woyɔ ka woyɔ ya be neva yi tsɔ woyɔe be neva tɔgbi bu fiaɖuƒe ame tsitsi go ta wode yi asi nam le ɖusi ƒe alɔgbɔ teƒe be manyi kɔ nu nenye be nyewo katã katã megblɔ na wo fia ye wòdzɔ edua do gbɔwò abe fia ne medo ɖe wo ŋuti o. Ye mi katã mie fiahawo miebɔ sa ɖe ye gbɔ. Ne míegbɔ, míakpɔ wo da tso tagba nu. Tɔgbia ʋlavi enelia, ne míeyi ye gbɔ, míakpɔ wo nɔnɔ bi nu. Tɔgbui aʋlavi enelia, ne míeyi ye gbɔ, míakpɔ agɔya dzigo nu.

be nàva de dodome ne tɔgbuia ŋu. Ke wò, ye vɔvɔli nye ge anɔ tɔgbuia ŋu, ne tɔgbuia tsɔ nàtso kplii. Sia ƒe